Mae ras Moel y Ci wedi bod yn rhedeg am dros ugain mlynedd. Um, dwi mond wedi bod yn trefnu ras am yr ddwy flynedd ddwytha. Mae ras reit da i bobl sy'n mynd i redeg ras mynydd o blaen. Um, Dwi'n bell, 5 milltir, a dos am lot o ddringo, rhyw mil o droedfeddi. So, felly dwi'n meddwl mae'n siwtio bobl sydd ddim wedi redeg ras mynydd o blaen. Mae'r record wedi cael ei setio Yym, pum mlynedd yn ol dwi'n meddwl ŵan, a 35 munud o Richard Roberts, hogyn lleol. Mae pobl yn weld y ras yma fel rhas cynta y tymor, yym, sydd yn, dwi'n meddwl, y reswm bod gymaint o bobl yn troi fyny.
Fyny yng ngogledd Lloegr a'r Alban, Oedd, oedd hi'n rasio proffesiynol i bob pwrpas. Um, pan gychwynnodd y, ra, y, y rasus yma, y rasus rhwng tywyswyr gan wahanol dirfeddianwyr i fyny yng Ngogledd Lloegr oedd yma, ac oedden nhw'n betio'n drwm iawn ar pa un o'i tywyswyr nhw oedd yn mynd i, i ennill rasus. Felly y betio oedd yn denu yn ytrach na rasio. Um, a wedyn, mae hi'n gamp sydd wedi cychwyn yn weddol hwyr yng Nghymru, a bod yn onast. Ym diwedd y chwedegau, ella dechrau saithdegau'r ganrif ddwytha de, pan gychwynwyd ras Wyddfa a ras mil metra o Aber i, i gopa'r Wyddfa felly. Oedd llawer iawn o'r, o'r rasys bach mynydd yma yn yr ardal yma yn Eryri yn cychwyn fel rhyw ras yn rhan o ŵyl pentra neu garnifal pentra ac yn y blaen. ac yn cael ei chynnal yn ystod yr, y carnifal ar y dydd Sadwrn felly. Moel y Ci ydy enw'r mynydd, nid Moel y Ci. Er bod wedi cael ei sgwennu fel Moel y Ci ar fapiau, ond Moel y Ci. A mae pawb lleol yn ynganu'r enw fel Moel y Ci. Yr hen enw oedd Moel Leucu, enw merch. Wedyn mae'r pobl yr Ordnance Survey cynnar wedi Cam enwi ydy lly'r ginio'r enw i siwtio ei hunan a galw hi'n ti'n rhoi ti'n moel y ci de ond moel y ci di hi.
Da ni'n lwcus iawn bod yn Ngogledd Cymru yma, mae hi mor brydferth o gwmpas fel ydych chi'n gweld a mae gen ti'r cyfuniad o fod ymysg yr natur a'r mynyddoedd ond hefyd yn mewn cymhariaeth efo rhedeg y lôn fyswn i'n dweud bod yna fwy o elfen gymdeithasol yn perthyn iddo fo. Tuedd i fod efo rasys lôn, pobl yn gorffan y ras, a dyna fo, yn mynd adra. Efo rhedeg mynydd, mae yna fwy o elfen o pobl wedyn yn ymgynnull, yn cael panad, a cael teisan a ballu. Beth sy'n neud y ras yma yn unigryw ydi Yy faint mae'r tirwedd ei hun yn newid mewn pellter bach, pum milltir di'r ras ond ti'n cychwyn ar lwybr a wedyn ti'n mynd i fyny cae a wedyn ma' 'na darn bach ar lôn gyhoeddus a wedyn i fyny'r bryn a pan ti'n dod off y bryn wedyn mae'n mynd yn mwy cul reit wlyb a caregog ac yy siwrna serth iawn yy sydyn nôl i'r gwilod wedyn ti'n gor'o' bod ar flaen dy draed yn feddyliol nid yn unig yn gorfforol fel petai.

Fan ar yr allt, oedd yn neud bach mwy calad, a oedd y tir bach yn wlyb, ond oedd hynna jyst neud bach mwy o hwyl oedd y gwir. Na, oedd hi'n gres, oedd gynnu fi hogyn o Sbaen reit tu nôl i fi, dwi wedi rasio yn erbyn o dda o blaen, so o'n i'n gwybod bod o'n gyflym, o'n i'n clywed o'n anadlu tu nôl i fi holl ffordd i'r copa, so rhaid fi drio reit galad. Mae'n reit boenus di, wedyn ar y ffordd lawr nes i gael chydig bach mwy o, o gofod mewn ffordd rhwng rhwng yn gilydd. Mae'n ras neis, mae pawb, mae yna gymuned da rhedeg yn, yn gogledd Cymru, Eryri, a hon mae pob lot yn licio troi fyny, roedd maen nhw'n dod i, i weld ffrindiau, so, dod yma i gael bwyd da, fi cacan da, a just, ie, yeah, dechrau'r blwyddyn wedi ffwrdd uh, efo ras cyflym bach yma, yn, yn gret. Dyna di'r wobr? Ond di'r wobr, cacan